Vai an chibei vek u le. Ahh vawiin a ni a, ka channel a in lo len avangin ka lawm em em a chuanin new subscriber tu te chungah pawh khan ahh lawm thu ka rawn sawi a chuanin mi thar in nih chuanin he channel ah hianin keima tangkaipui leh keima hlawkpui te maw khatiang ka zir te leh keima experience te ka rawn share leh a ni a. Nangmahni en duh zawng leh en peih zawng te, in tangkaipui zawng te nih chuanin in lo subscribe a, min lo share sak a, comment like maw a sak turin ka sawm bawk cheu a. Tuma ka rawn share tur cheu chu keimah a ka nitin nuna ka hlawkpui leh ka tangkaipui em em tun ni thleng pawha ka nunpui maw keimah a nitin a min kaihruaitu eh keimah leh keimah ka changvun ka siam maw eh ka siam han tih ila keimah leh ka chang vawn a, ka inngahna leh ka inngahna bul pui ber ih ni tina ka tangkai pui ka rawn share dawn cheu a, hei kan dam chhungah hianin ka mitin ten kawng kan nei vek a, kan kawng zawhna te ih a in ang lo vek maw a, a then che chu kalkawng te kha bum bo in harsatna te ih tam tak kalkawngah khanin kan tawk thin a, chuvangin tehkhin nan kan mi ngaihsan kan thian kan chhungte maw khatianga an kawng kalnaah khan va zui ve mai tum mah ila, keimahni kawng a nih loh avangin i kan bo leh tho ang a, chuvangin leh keimahni kan inti chau a, chuvangin keimahni face ah, keimahni kalkawng kan theih tawk kal, kan theih tawk kan chhuah a kal kha i a pawimawh em em a, mi an kan va tum a, khatiangah khanin keimahni leh keimahni nihna kan hlo a, kan bo a, chuvangin tuman min tuarpui lo, keimahni bawkin kan tuar, kan tuar leh a. Chuvangin, a pawimawh em em chu keimah ni te kal kawngah vak focus lovin keimah ni kawngah khan kan kan in focus kha pawimawh em em a ni. Keimah leh keima nunah pawh hian han inngaihtuah ila, mi harsa leh mi rethei ber a te kan khuaah chuan han ti ila, ka sawi sual lo anga, khatianga seilian ka ni a. Chuan, Hmusitna te ka duh em? Aw ka duh nge, chuanin keimah leh keimah ka inkhaw ngaih em? Aw ka inkhaw ngaih maw? Kha tiang kha a ni a, mahse keimah leh keimah kha ka in en khanin Pathianin ka tan a tha a hre ber a, engkim lo ka chunga thlengah hianin lawmthiam ka tum a, lawmthiam chu har hringnun nih chhâng chuanin mittui tlâk châng te leh. Nate kan nun hlui avanga kan rilru lawng ngaihna leh kan harh kan rilru natna te kha kan pumpelh thei lova ahh hma lama kan pen anih pawn na a chang chuan a rawn lang chhuak anga ih mittui tlak chang te pawh a rawn thleng leh thin maw ahh a then chu lawm avang te nia a then chu rilru natna avanga ih lunglen vang lung ngaih vanga khatiang te kha a rawn thleng a rawn tling nun nih chuang chuan a rawn puak chhuak leh ang kan rilru kan thluak ah maw khatiang te chu a pangai a mahse pa-- Eh, chuvangin keimah leh hmei keimah ka inhnemna ber chu Pathianin ka tan tha ber tur a hria tihah hianin ka inhnem a ni tina ka inhnemna leh ka inthlamuanna ber a ni a. Chuvangin ka tangkaipui em em a, i lungngaihni leh i harsa ni ber pawh khanin khati khan ngaihtuah tum chin la, eng tlukin nge i rilru kha a intlawm a nawm phah a, Kan thiante, kan rinchhan leh kan kawm ngaih em em ten min phatsan maw? Kan bialnu, kan bialpa kan hmangaih em em ten kan rilru an ti na, khatiang hunah te khanin i rilru a na a, thinlung a hliam a, kan tap a, kan lungngai a, kan thinrim maw khatiang kha chu aw kan experience khatiang zawng zawng kan experience kha hring nun dan a ni a. Eh, mihring kan nih chhung he chuanin lawmna, hlimna, lungngaihna chahna mittui khatiang kha kan pumpelh thei lo, a inher chhuak zel ang kha ti khan, mahse kan lung ngai reng lo ang, kan hlim reng lo ang kha vang khanin khat ta tang khan enge kan zir maw ih enge min zirtir kha kan in enchian a ngai a, chuanin Pathianin engtin nge ka tan a remruat tih kha kan in a zawh kha a ngai a, tikhin nan i i thian a phatsantu che leh i bialnu i bialpa i hmangaih em em ten a i rilru an tinatu te a engti hian ngaihtuah chin la, keimah keimah hi mi vanduai ka ni nge Pathianin min humhim zawk anmahni atangin maw? Pathianin a venghim che a, anmahni atangin a venghim che a, i a humhim zawk che tih kha nangma thinlungah khan in dah la i rilru pawhlim sawt anga Chuanin nangmah leh nangmah pawh kha i i rilru hliam kha an a dam sawt ang tih. Pathianin nangmah i inhriat aiin a hrechiang zawk che a, chuvangin i Pathiana inrinchhan leh Pathianin ka tana tha ber turin a hria tih ah hianin i ka innghat a. Tun ni thlenga min hnemtu, ka rilru natna min hnemtu chu a ni a, chuvangin. Tunah hian bo angin leh rilru thawpik leh. Rilru hahna in khat mah la, Pathianah rinchhan in dawh thei takin Pathian aa hruaina nghak zawk la, chuvangin thlamuang takin i nun leh i hun te kha i hmang thei zawk ang tih hi ka ring tlat. Damchhan nei lo leh dam peih lohna thinlung i neih a nih chuanin hei hi hre reng la, Pathianin hmangaih tak che in he leiah hian a dah che a i hlu a dam chhan i nei tih kha theihnghilh lo la. Vawiin ni hi lungngaihna leh rilru hahna in khat mah la, naktuk kha chance pe la, ni thar i hmang leh anga ni khat te te in, pen khat te te in i nun kha nun thar i hman theihna turin nangma tan leh Pathian tan dam chhan i nei a, chuan mi midangte tan malsawmna pawh i ni thei tih kha in hre reng la. Pathianin a hmangaih che a. Chuan Pathian mit hmuh a pawi hlu a, kei pawn ka hmangaih chei hlu ni aw. Tun tuma ka video hi tlem in ril deuh hlek a chhan chu keima a experience leh keima ka in nghah na mawk a rilru nat chang leh ka rilru hliam na leh a ka lung ngaih ni chang a keima leh keima ka in hnem na ber leh ka thlamuan pui ber a Pathian a nia chuvangin ka kan nawn hlui leh kan harsatna kan mittui tlakna kan rilru hahna khatiang kha chu kan hre reng ang kan tam chhungin kan thluak ah maw kan rilru ah cham reng ang a chang chuan kan hlim ni leh lawm ni te chuan kan theihnghilh chang awm e mahse a rawn lan chhuah leh chang a tam lutuk tho ang maw kan memory khatiang kan hriat reng na kha ih a bo thei lo maw chuvangin leh ka rilru na ka rilru hliam na te a rawn inher chhuah leh chang khanin Keimah leh keimah a ka inhnemna ber pakhat chu Pathianin ka tana tha ber tur a hria a, vawiin ni thlenga ka dinhmun ka dinna chhan pawh hi Pathian a ni tih kha. Engkimi thil tihna apiangah a harsatna tawk mah la, Pathian remruatah hianin in nghah a, i kan tana tha ber turin Pathianin a hria a, ka harsatna te, ka rilru hahna te, ka rilru hliamna te a thlawn lo anga Pathianin min hria a, chuvangin ka tana tha ber turin min hruai a ni tih hi. He tuah hianin. Ka hlawkpuiin ka in nghahna ber a nia chuan mahni chan tawka kan lungawi thiama kan pawmh thiam khanin ih rilru thlamuanna leh rilru lawmna kan nei thei zawk a ni. Ṭum atan chuan khati khan i phawt mai se. Ka chenna laiin lo lian avangin ka lawm a nih leh ahh next video ah kan hmu leh ṭheuh dawn nia aw. Lo lim la, lo lawm la, Pathianin a hmangaih che.